Efesus khuami sin Paul cakuat, biahmaisa, caṭialtu pawl, cakuatmi Efesus Khrihfabu, caṭial kum AD sawmruk. A voikhatnak Rom khua thong a tlak lioah a sin i a rami hna sin paohah Paul nih thawngṭha a rak chimh tawn hna. Apostle dal kul le dal riat, caang sawmthum. Cun thong chung cun a rak dirhmi Khrihfabu hna sin zongah cakuat a ṭial hna i Efesus khua Khrihfabu ah cun a rak kir ṭhan i hlawhtling ngai in kum thum chung rianṭuannak a ngei. Apostle dal hlei kua. Cun Jerusalem i a kirpa ah Efesus elder hna he an i tong ṭhan. Apostle dal kul caanglei sarih in caang sawmthum le caang riat. Efesus cu Rom cozah nih a ukmi lakah khuapi bik a si lawng si loin Asia Minor hrawng i chawlehnak hmunpi le siasal biaknak hmunpi zong a si fawn. Zumlotu hna nih Pathian tampi an biak, asinain Daina nu Pathian hi mi tamcem nih an biak. Paul chimmi Khrih thawngṭha nih Daina cu a hninhsaih ngaingai. Cu nih cun dohnak nganpi a chuahter. Apostle dal hlei kua, caang kul le caang thum in caang sawmli le caang khat. Paul nih hi cakuat hi siasal biaknak hmun ah Khrih ca i a nungmi hna thapeknak caah AD sawmruk hrawng ah Efesus zumtu hna sin i a ṭialmi a si. Ṭhenkhatnak dal khat in dal thum chungah Khrih chung nun hi zeidah a si ti cawnpiaknak kha Paul nih fiang tein a langhter. Cun a ṭhenhnihnak Delhi in Delruk ah Khrih he aa tlak in zumtu nih zeitindah a nun ti le Delruk caanghra in caanghleiriat ah zumtu cu thlarau raldohnak i a ummi kan si kha a langhter. Kannih zumtu nih Khrih ca i kan nun tikah Khrih Jesuh thawngin Chan vialte chungah sunparnak cu Pathian nih Khrihfabu ah a co, dal thum, caang kul le caang khat. Dal khatnak, biakchawnhnak. Pathian duhnak in Jesuh Khrih apostle ah a cangmi keimah Paul nih Efesus khua ah a ummi mithiang hna le Khrih Jesuh ah zumhtlak a si mi hna, Nan sinah ca kan kuat hna. Pathian kan Pa le Bawipa Jesuh Khrih sinin a rami velngeihnak le daihnak cu nan cungah um ko seh. Tlanhnak thluachuah Van ah Thlarau thluachuahnak phun kip he Khrih ah thluachuah a kan petu kan Bawipa Jesuh Khrih i a Pa le Pathian cu thangṭhat si ko seh. Vawlei a rak ser hlan in kannih cu Khrih chungah a kan thim cang bantukin dawtnak in a hmaiah a thiangmi le soisel awk um loin kan um awk a si. Amah nih aa lawmh ningin le a duh ning tein kannih cu Jesuh Khrih thawngin Fapa sinak co dingin a kan khaukhih cang. A dawtmi Fapa a kan cotermi, a liannganmi a velngeihnak cu thangṭhat ko hna u sih. A lianngan tukmi a velngeihnak ruangah a thisen thawngin amah ah khan tlanhnak le nawlbuarnak, Ngaihthiamnak kha kan ngei. Cu a kan pekmi a velngeihnak cu fimnak vialte le hngalhthiamnak vialte in a khat. Cucaah amah nih a duhning tein Khrih ah aa tinhmi a duhnak biathli kha a kan hngalhter cang. Cu biathli cu caan dangdang chung i rianṭuannak kha a hun tlin tikah van i a ummi thil si hna seh, vawleicung i a ummi thil si hna seh, an dihlak in Khrih chungah pakhat i fonh dih te awk kha aa tinmi a si. Amah duhning i khuakhannak lawngin zeizong vialte a tuah dihtu nih aa tinhning tein khaukhih cangmi kan si bantukin kannih cu Khrih thawngin rocotu kan si. Cucaah Khrih aa bochan hmasa bikmi kannih nih a sunparnak kha kan thangṭhat awk a si. Cun nannih zong nan khamhnak thawngṭha biatak bia kha Nan theih i Khrih kha nan zumh hnuah kamhmi Thlarau Thiang he cakhenh kha khenh nan si. A sunparnak kha thangṭhat awkah a cawk i a ngeihmi hna nih tlanhnak kan phanh hlan tiang kan ro ca i pek chungmi cu Thlarau Thiang kha a si. Cucaah kei zong Bawipa Jesuh nan zumhnak le mithiang vialte nan dawtnak ka theih hnu cun nan caah lunglawmhnak dong loin ka chim i ka thlacamnak ah khan Kan telh hna, kan Bawipa Jesuh Khrih i a Pathian le sunparnak Pa nih Khrih nan hngalh khawh nakhnga thlarau fimnak le thlarau biaphuan in pe ko hna seh. Cun nan hngalhfiannak mit kha aan auter cang hna caah Aan auh hna ah khan zei ruahchannak dah nan ngeih ti le mithiang hna caah a chiahmi ro i sunpar lianngannak le a liannganmi ohuham ṭhawnnak ningin rian a ṭuan i zumtu kan cungah a langhtermi ohuham ṭhawnnak a nganzia hna kha nan hngalh khawh naklai thla kan campiak hna. Cu a huham ṭhawnnak nih cun Khrih ah rian a ṭuan i mithi hna lak khan a thawhter hnuah uktu vialte hna le ṭhawnnak vialte hna le bawinak vialte hna le atu chan in a ra laimi chan tiang i sakmi le saklaimi min vialte hna cung van ah khin orhlei kamah a ṭhutter. Cun Khrihfabu caah Zeizong vialte i lu a sinak lai Pathian nih zeizong vialte kha Khrih ketang ah a chiah dih hna. Khrihfabu cu a pum kha a si i cucu zeizong vialte kha zeizong vialte in a khahter dihtu Khrih i a tlamtlinnak cu a si. Dal hnihnak Vel thawng in khamhnak, Cun nannih nawlbuarnak le sualnak ah a rak thi cangmi hna, amah nih aan nunter cang hna. Cuticun hlan ah cun hi vawlei duh ningin nan rak nung i Khilak siangpahrang huham ṭhawnnak kha nan rak zul. Cun cu thlarau cu atu zongah hin nawlngai lomi hna lakah rian a ṭuan cuahmah ko. Kannih zong anmah lakah pumsa duhnak le kan lung duhnak diriamhter in pumsa duhnak chungah khuasami kan rak si i kan i chuahpimi sinak hrimhrim khan kannih zong midang bantukin Thinhunnak fale kan rak si ve ko. Sihmanhsehlaw zaangfahnak in a rum tukmi Pathian nih a lianngan tukmi a dawtnak in a kan dawt caah nawlbuarnak i kan rak thih ko lioah Khrih he hmunkhat te ah a kan nunter cang. A vel thawng in nannih cu aan khamh hna. Cun amah he cun a kan thawhter i van ah khin Khrih Jesuh he a kan ṭhutter. Cucu Khrih ah a rum tuk hringhranmi a velngeihnak kha ra laimi chan ah a ṭhatnak in kan cungah a langhter lainak caah a si. Zeicahtiah vel an ngeih hna caah zumhnak thawngin khamh nan si i Khamh nan si cu nanmah tuahnak thawngin a si lo, Pathian laksawng a si. Thilṭha tuahnak in nan hmuhmi a si lo caah ahohmanh nan i porhlawt awk a si lo, zeicahtiah Pathian nih kannih cu a hlanpi in rian ṭha ṭuan dingah a rak kan timhcia cang bantukin rian ṭha cu ṭuan dingin Khrih Jesuh cungah sermi Pathian kutchuak kan si. Khual nan si ti lo. Cucaah nannih cu chuahkehnak in Gentle mi nan rak si i kut in an taksa pum ah cuarpar aa tanmi hna nih a hlan ah cun cuarpar tan lomi hna tiah an rak in ti hna. Culio caan ahcun Khrih loin khua nan rak sa, Israel chungkhar zongah nan rak i tel lo i kaphnih biakamnak ca zongah khual nan rak si. Ruahchannak ngei lo le Pathian hngal loin vawlei ah a rak ummi nan rak si kha i philh hlah u. Sihmanhsehlaw nannih Lamhlapi ah a ummi hna, atu cu Khrih Jesuh chungah nan um cang i Khrih thisen thawngin lam naite ah ratpi nan si cang. Zeicahtiah amah hrimhrim kha kan daihnak a si i kan kalakṭhantu vampang kha a chimh dih i kan bu nih kha pakhat ah a kan ser cang. Phungbia le a chung i a ummi nawlbia biakhiahnak he i ralnak vialte kha amah nih a taksa hrimhrim in a hrawh dih cang i kan pahnih in amah chungah cun mithar pakhat ah a kan ser i remdaihnak kha a kan tuahpiak. Kan pahnih in Pathian ah pumkhat kan si. naklai cross ah a kan remter i cuticun ralnak kha a thah. Cun Khrih cu a rung ṭum i lamhla i a ummi hna sinah siseh, lam nai i a ummi hna sinah siseh, remdaihnak thawngṭha kha a chim. Cucaah Kan pahnih in amah ruangah thlarau pakhat thawngin pa sin kalnak lam kha kan ngei. Cucaah atu ah cun nannih cu khual le ramdangmi nan si ti lo, sihmanhsehlaw mithiang hna he miphun khat nan si i Pathian innchungkhar khat chung minung nan si cang. Cun apostle hna le Profet hna i dirhmi inn hram cungah sakmi nan si i Jesuh Khrih amah hrimhrim kha innkillung lu cu a si. Amah cungah cun cu innpi cu a ningpi in hmunkhat te ah sak a si i Bawipa hmun thiang bikah a hun cang. Amah ah cun Nannih zong hmunkhatte ah Thlarau in Pathian umnak hmun ah sakmi nan si ve. Dalthumnak, Pathian biathli. Cucaah hi ruangah hin Khrih Jesuh ruangah nanmah Jentail mi hna ca i thong a tlami keimah Paul nih caan dangdang chung i Pathian velngeih Rianṭuannak cu nanmah caah ka sin i pek a si kha nan hngalh cang ṭheo lai tiah ka ruah. Tawi tein ka rak ṭial cang bantukin Pathian nih a biathli cu biaphuannak in a kan hngalhter cang. Cucaah cu nan rel tikah Khrih biathli hngalhnak ka ngeih kha nan hngalh khawh ko lai. Cu biathli cu chan dangdang ahcun ahohmanh hngalhter an rak si lo, sihmanhsehlaw atu ahcun apostle thiang hna le profet thiang hna sinah thlarau in phuan a si cang. Cu biathli cu Jentail mi hna nih thawngṭhabia thawngin Jew mi hna he roco hawi Pumkhat chung i ṭengnge an si i Khrih i a biakamnak aa hrawmmi an sinak caah a si. A huham rianṭuannak thawngin Pathian vel thlarau laksawng pek ka si bantukin thawngṭha rianṭuantu ah ka hung cang. Mithiang vialte hna lakah mehme bik si manh ning law hi velngeihnak pek ka sinak cu Jentail mi hna sinah le kawl khawh lomi Khrih rumnak chim awk caah le zeizong vialte kha Jesuh Khrih in a ser dihtu Pathian ah vawlei ser hlan in thuh a rak si cangmi Pathian biathli hawikomhnak kha mi vialte sin i fianter awk caah a rak si. Cucu Pathian fimnak phunphun kha Khrihfabu thawngin van lei uktu hna le nawlngeitu hna sin i hngalhter awk caah a si. Cuticun zungzal a rak i tinhmi thil cu Khrih Jesuh kan Bawipa ah a tlinter dih cang. Khrih kan zumhnak thawng cun amah ah ralṭhatnak le ṭihphan lo in Pathian sin i luhnak lam kha kan ngei. Cucaah nanmah ca i kan temtuarnak ruangah nan lungdong hlah seh tiah nawl kan duh hna. Zeicahtiah cu hna cu nanmah sunparnak caah an si. Efesus mi Ca pawl thlacamnak Hi ruangah hin kan Bawipa Jesuh Khrih a Pa sinah khukbil in kan kun. Khrih cu van le vawlei cungah a ummi chungkhar dihlak min an i laknak a si. Cucaah a sunpar rumnak ningin nan cunglei nan chunglei minung kha a thlarau thawngin thilti khawhnak he in ṭhawnter ko hna seh. Cun zumhnak in Khrih cu nan lungthin chungah khuasa sehlaw dawtnak ah hramthla in hram nan bunhnak lai thla kan campiak hna. Cuticun mithiang vialte hna he khan dawtnak i a khaukhih ning, a sau ning, a thuh ning le a san ning kha nan hngalh khawh lai. Cun hngalhnak vialte a lonh dihtu Khrih dawtnak kha nan hngalh lai i Pathian tlamtlinnak vialte he khan nan khat lai. Kan cungah rian a ṭuanmi a huham ṭhawnnak ning tein Kan halmi le kan ruah khawhmi vialte nak tam deuhpi in a tuah khotu Pathian nih sunparnak cu Khrihfabu ah Khrih Jesuh thawngin chan vialte chung a zungzal in a zungzal tiang co ko seh. Amen. Dal linak pakhat sinak. Cucaah Bawipa ruang i thongtlapa keimah nih kawh nan si cang bantukin nan kawhnak he aa tlak in nan nunnak lai kaan nawl hna. Zeizong vialte ah toidornak, Lungnemnak le lungsaunak le he pakhat le pakhat dawtnak in i ing ko u. Remdaihnak in hmunkhat te ah aan funtomtu hna thlarau pumkhat sinak kha fakpi in kilven i zuam ko u. Kawh nan sinak cu ruahchannak pakhat chungah a si bantukin pum pakhat, Thlarau pakhat, Bawi pakhat, zumhnak pakhat, baptisma pakhat lawng a um. Mi vialte i kan Pa le Pathian cu pakhat lawng a um i amah thawngin zeizong vialte an um i zeizong vialte chungah a um. Sihmanhsehlaw Khrih nih a laksawng a tah ning tein mi kip kha velngeihnak a kan pek. Cucaah anih nih cunglei i a hung kai tikah tlaihmi saltang hna kha a hruai hna i mi kha laksawng a pek hna, tiah a ti. Cathiang nih, A kai, a ti tikah, Zeidah a chim duhmi cu a si? A chim duhmi cu vawlei tangah a lut hmasa tinak a si. Tanglei ah a vung ṭummi cu cunglei van vialte nakin a san deuhnak hmun ah a hung kaimi kha a si. Cucu zeizong vialte kha amah in a khahter dih nakhnga caah a si. Cun amah hrimhrim nih khan micheu kha apostle, micheu kha profet, micheu kha evangelist, cun micheu kha pastor le cawnpiaktu tiin laksawng kha a pek hna. Cu hna cu a rianṭuannak caah le Khrih pum ṭhanternak caah mithiang hna a thuamh hnanak an si. Cucu zumhnak ah le Pathian Fapa hngalhnak ah kan dihlak kan i funtom i Khrih tlamtlinnak a sanning tahnak ah patling kan si hlan tiang caah a si. Cucaah minung hrokhrawlnak nih a fimzer ngaimi hlenthawinak he lam a pialpitu cawnpiaknak thlitu paoh nih hnu le hmai ah a choihmi ngakchia si ti loin biatak tu kha dawtnak in kan chim i lu a simi Khrih chung tu ah Zeizong vialte in kan ṭhen awk a si. Cu lu cu hliah le caang vialte kha tha an la i pum cu a ningpi in an senghtlaihter i an i funtom dihnak a si i pum ṭengnge kip nih ningcang tein rian an ṭuan i an i bawmhchanhnak thawngin pum cu dawtnak in an ṭhenter. Mithar sinak Cucaah hihi ka chim i Bawipa min in tehte ka khaannak cu anmah ruahnak in pakpalawng thil zulh in a nungmi Jentail mi hna bantuk khan nan nun ti nakhnga lo caah a si. Annih cu an hngalhthiamnak A muih caah an thinlung mit a caw i hngalhfiannak zeihmanh an ngeih lo caah Pathian nunnak he khan aa ṭhenmi an si. Ningzah zong an hngal lo i a thurhnawmmi a phunphun kha hakkau taktak in tuah dingah horduhcuainak in an pum kha an hman. Sihmanhsehlaw Khrih kong nan cawnning tu cu cutin a si lo. Biatak kha Jesuh ah a um tiah amah nih aan cawnpiak hna i nan theidiem cang ahcun hlanmangmi pumsa duhnak nih a hrawh cuahmahmi minung hlun hlan nan rak nunning kha i phoih cang u. Cun nan lungthin ziaza kha tharter in Pathian nih amah he i loin dinnak le thiannak taktak he a sermi mithertu kha i hruk u. Cucaah lihchim kha ngol u. Ahopaoh nih a innpa sinah biatak kha chim seh, zeicahtiah kannih cu Pum khat chung i pum ṭengnge kan si. Na thinhung ko seh, sualnak bel va tuah hlah. Na thinhun buin ni va tlakter hlah. Diabol zong kha hmunhma pe hlah. A fir tawnmi nih fir ti hlah seh, sihmanhsehlaw herhbaunak a ngeimi hna kha. a pekṭhenh khawh hna nakhnga a kut in rian ṭha kha va ṭuan seh. Nan ka in biaṭhalo chuahter hlah u. Sihmanhsehlaw a ngaitu hna nih velngeihnak an ngeih khawh nakhnga a herhnak caan ah ṭhanchonak a chuahtertu bia lawng kha hmang hna u. Cun tlanhnak ni tiang cakhenh an khenhtu hna Pathian thlarau thiang kha a ngaihchiatter hlah u. Lungfahnak, thinlinhnak, thinhunnak le mi thangchiatnak vialte hna kha ṭhatlonak vialte he khan hlaw dih cang hna u. Cun pakhat le pakhat cungah zaangfahnak le lungnemnak ngei u law Pathian nih Khrih ruangah aan ngaihthiam hna bantukin pakhat le pakhat i ngaithiam u. Dalnganak, dawtnak i nunpi. Cucaah nannih cu Pathian dawtmi fale nan si bantukin Pathian nun a cawngtu si ko u. Cun Khrih nih a kan dawt i rimhuimi pekchanhnak le raithawinak caah a nunnak kha Pathian sin i a pek bantukin dawtnak in nung ko u. Sihmanhsehlaw nupa sualnak le thurhnomhnak le hakkauhnak vialte hna cu mithiang he aa tlak ti lo bantukin nan lakah a chim zong chim ti hlah u. Zerkong ceih siseh, hruh biachim siseh, capo thurhnawm chim siseh, cu hna he cun nan i tlak ti lo bantukin hlaw dih hna u law lunglawmhnak tu kha chim hna u. Zeicahtiah nupa sualnak a tuahmi mithurhnawm le Mihakkau, siasal biami ahohmanh Khrih le Pathian pennak an co lai lo kha nan hngalh. Cucaah ahohmanh nih sullam ngei lomi bia in in hleng hna hlah seh. Zeicahtiah hi ruangah hin pei Pathian thinhunnak cu nawlngai lomi hna cungah a tlun tawn cu. Cucaah cu bantuk mi hna he cun i kom in zeihmanh va tuah hlah u. Zeicahtiah hlan ah cun muihnak ah nan rak um nain atu ah cun Bawipa ceunak nan si cang caah ceunak fale bantukin nung cang u. Zeicahtiah Thlarau theitlai cu ṭhatnak vialte le dinnak le biatak ah an um. Bawipa a lawmhtertu thil kha zeidah a si ti kawl i zuam u. Theitlai a ngei lomi muihnak rian ah i tel ve hlah u. An hmaan lonak tu kha langhter deuh hna u. Zeicahtiah annih nih a thli tein an tuahmi thil va chim ve hmanh kha ningzak a si. Zeizong vialte kha ceunak ah chuahpi an si tikah hmuh khawh dih an si. Zeicahtiah hmuh khawhmi thil vialte cu ceu an si dih. Cucaah anih nih, “Nannih aa hngilhmi hna i hlau tuah u. Mithi hna lak khan tho tuah u, cun Khrih nih ceunak an pek hna lai,” tiah a ti. Cucaah mihrut bantuk si loin mifim bantukin ralring tein nung ko u. Atu ni le caan hi caan ṭhalo an si caah caan kha ṭha tein hmang u. Cucaah mihrut bantuk si loin Bawipa duhnak cu zeidah a si ti kha hngalh i zuam u. Cun mitsur zu ri hlah u, zeicahtiah cucu ningcang loin umnak a si. Sihmanhsehlaw thlarau tu khan khat deuh u. Salm hla le hlapi le thlarau hla hna in pakhat le pakhat kha i bia chawn u. Cun nan lungthin in Bawipa sinah thangṭhatnak hla sa u. Kan Bawipa Jesuh Khrih min in zeizong vialte caah Pa Pathian sinah lunglawmhnak bia chim zungzal ko u. Pathian ṭihnak in pakhat le pakhat tangah i dor u. Nu le va, Nupile hna, Bawipa nawl nan ngaih bantukin nanmah nan val i nawl kha ngai hna u. Zeicahtiah Khrih cu Khrihfabu i a lu le a pum khamhtu a si bantukin va cu nupi i a lu kha a si. Cucaah Khrihfabu nih Khrih nawl a ngaih bantukin Nupile hna, zeithil paoh ah nanmah nan vale nawl kha nan ngaih hna awk a si. Vale hna, Khrih nih Khrihfabu kha a dawt i a nunnak kha Khrihfabu ca i a pek bantukin nan nupile kha daw hna u. Cucu amah nih Khrihfabu kha ti i ṭawl bantukin a bia in a ṭawl i a thianter nakhnga le Khrihfabu cu Khrih nih amah sin lila ah sunparnak le dotlak lonak le songkornak, Tehna bantuk thil zeihmanh um loin thiangte le soi awk um loin a pekchanh nakhnga a si. Cucaah va le hna nih anmah le an nupile hna kha anmah an pum an i dawt bantukin an dawt hna awk a si. Ahohmanh a nupi a dawmi cu amah le amah aa daw a si ko. Zeitintiah ahohmanh amah le a taksa kha a huami an um lo; sihmanhsehlaw Bawipa nih Khrihfabu kha a cawm i a zohkhenh bantukin a taksa kha a cawm i a zohkhenh. Zeicahtiah kannih cu a pum ṭengnge, a titsa le a ruh kan si. Cucaah Pa nih a nu le a pa kha a kaltak hna lai i a nupi sinah aa fon lai. Cun pahnih cu pumkhat ah an cang lai. Hihi theih a har ngaingaimi biathli a si. Sihmanhsehlaw Khrih le Khrihfabu kong kha ka chimmi cu a si. Zeikhom hmanh va si seh law, Ahopaoh nih amah le amah aa dawt bantukin a nupi kha a dawt awk a si i nupi zong nih a va kha a upat hrimhrim awk a si. Dalruknak Fale le nulepa Fale hna, Bawipa ah nan nu le nan pa bia ngai hna u, zeicahtiah cucu a hmaanmi a si. Na nu le na pa upat hna. Cucu biakamnak he pekmi nawlbia pakhatnak a si. Cuti nan tuah ahcun nan caah a ṭha lai i vawlei ah nan nunkhua a sau lai. Cun pale hna, nan fale kha an thinhunter hna hlah u. Sihmanhsehlaw Bawipa duhning tein cawnpiak hna u law chimhring hna u. Salle bawi Salle hna, Khrih nawl nan ngaih bantukin ṭihnak le therphannak le lungtak tein taksalei in nan bawi le nawl kha ngai hna u. Minung lungton duh ah mi mithmuh lawng i rian a ṭuanmi si loin Khrih rianṭuantu sal thinlung. Tak tein Pathian duhnak a tuahmi va si ko u. Minung caah si loin Bawipa ca i rianṭuan bantukin lungtho tein rianṭuan ko u. Thilṭha a tuahmi ahohmanh sal a si ah miluat a si ah Bawipa sinin thilṭha a hmuh lai kha nan hngalh. Cun bawi le hna, cu bantuk te cun nan salle cungah tuah u. Cun tlerhkhawn kha ngol cang u law nannih nan bawi zong van i a um ve le thleidannak zeihmanh a ngeih lo kha hngal ko u. Khrihfa ralthuam, a donghnak ah ka u le ka nau hna, Bawipa le a ṭhawnnak huham ah khan ṭhawng ngaiin um ko u. Diabol hlenthawinak kha fek tein nan doh khawh nakhnga Pathian ralthuam tling kha i hruk ko u. Zeicahtiah kannih cu thi le sa ral kan do lo, sihmanhsehlaw kan dohmi cu uktu hna, nawlngaihnak, atu chan muihnak uktu hna le van lei Ṭhatlonak thlarau hna kha an si. Cucaah ni ṭhalo ni ah nan doh khawh i zeizong vialte nan tuah duh hnu ah fek tein nan dir khawh nakhnga Pathian ralthuam tling kha i hruk u. Cun fek tein dir u law nan taiah biatak kha i som u. Cun dinfelnak tangphaw kha i hruk u. Cun remdaihnak thawngṭha timhtuahnak kha nan ke ah i den u. Cu vialte hna pinah cun zumhnak phaw khan i kham u law, Miṭhalopa mei cantiang kha nan rak hmih khawh lai. Cun khamhnak dar lukhuh le thlarau vainam pathian bia kha i lak u. Thlarau hruainak in nawlnak le thlacamnak phunphun he a zungzal thla cam u. Mithiang vialte hna caah ngol loin thla cam u law a dongh tiang hriphrio tein um ko u. Thawngṭha biathli langhter awkah ralṭha tein ka ka ka aan i chim awk bia Pathian nih a ka pek nakhnga ka caah le cu thawngṭha lamkaltu keimah cu cikcin he ka um i ka chim awk a simi kha ralṭha tein ka chimnak lai thla ka campiak ve u. Ka konglam le zeidah ka tuah kha nan hngalh khawh nakhnga ka dawtmi ka unau Bawipa ah zumhtlak rianṭuantu Taichikhas nih zeizong vialte kha aan chim dih te ko hna lai. Kan konglam nan hngalh khawh nakhnga le nan thinlung aan hnemh hna nakhnga amah cu nan sinah ka rak thlah. Pa Pathian le Bawipa Jesuh Khrih daihnak le dawtnak cu zumhnak he unau hna cungah um ko seh. Lungtak tein kan Bawipa Jesuh Khrih a dawmi nan dihlak cungah Pathian vel cu um ko seh. Amen.